Jiena Herodias u llum ser tirrikuntahlek l-istorja tiegħi. Nista' nibda billi ngħid li l-poter għandu riħa unika? Minn ċkuniti tgħallimt naqra fir-riħa tiegħu fil-kurituri tal-palazz ta' nannu tiegħi, Aristobolu iv. Bħala werrieta tad-dinastija Erodjana, kull pass tiegħi kien osservat, kull ġest analizzat, kull kelma miżuna fuq miżien inviżibbli ta' influwenza u manipulazzjoni. Fil-Qorti ta' Ġerusalemm, fejn trabbejt, id-delijiet kienu jaħbu iktar veritajiet milli kienet tikxef id-dawl. Għajnejja ta' tifla kienu josservaw il-ballet mortali tal-politika, fejn tbissim kienu jaħbu tradimenti u tgħanniq seta' jaħbi skieken. Il-biża' kien il-kumpann kostanti tagħna, liebsa s-suf u mżejna b'ġojjelli. Tgħallimt kmieni li d-dmugħ kien sinjal ta' dgħufija. Ommi, b'subgħajha kesħin, kienet tnixxef wiċċi meta kont nibki u tisfissali li l-prinċipessi Erodjani ma jurux emozzjonijiet. Il-poter kien jeħtieġ sagrifiċċji u l-ewwel wieħed kien il-umanità tagħna stess. Is-servi kienu jirrispettawni, iżda l-ħarsa tagħhom kienet timla bil-biża' u d-disprezz. Kont naf li fil-kċejjen u l-istalel kienu jkellmu stejjer dwar il-familja tagħna. Kienu jitkellmu dwar id-delitti tan-nannu, il-mewt misterjuża, u l-alleanzi miksura. Kull storja kienet lezzjoni dwar kif il-poter irid jinżamm b'kull prezz. Bejn il-kolonni tal-irħam tal-palazz tgħallimt l-arti ta' sopravivenza. Kont nara kif missieri jimmanipula lill-alleati tiegħu, kif ommi tikseb il-favur b'bissim ikkalkulati, kif ħuti jikkompetu għall-attenzjoni tal-iktar persuni b'saħħithom. Kien logħba kumplessa, u jien kont determinata li nkun l-aqwa plejer tagħha. Il-ġonna mimlija riħa ħelwa tal-palazz kienu l-kenn tiegħi, iżda anke hemmhekk qatt ma kont waħdi. Gwidi kienu jsegwu warajja b'mod diskret mhux biss biex jipproteġu ħajti, iżda fuq kollox il-futur tad-dinastija. Jien kont investiment prezzjuż wisq biex tintilef biċċa fundamentali fil-logħba tal-poter. F'dawk is-snin formateif immudellajt ruħi bl-istess preċiżjoni li biha l-artiġjani jimmudellaw id-deheb tal-kuruni. Kull diżappunt, kull tradiment li kont nara, kull sigriet li niskopri, biddiltu f'armatura inviżibbli. Kont irrid inkun iktar b'saħħti minnhom ilkoll. Iktar ħila. Iktar determinata. Il-poter ma kienx biss l-għan tiegħi, kien se jsir l-essenza tiegħi stess. Iż-żwieġ tiegħi ma' Erodi Filippu kien bħas-sentenza pronunzjata qabel ma twelidt. Ta' sittax-il sena, il-ħolm tiegħi ta' żgħożija nbidel f'kuntratt politiku, iffirmat bit-tinta inviżibbli tal-konvenjenzi dinastiċi. It-tiju tiegħi, li issa kien ukoll żewġi, kien raġel mbiegħed, iktar interessat fil-kitbiet u d-diskussjonijiet filosofiċi tiegħu milli fil-mara żagħżugħa li ġiet mogħtija lilu. Filjiet il-lejl, fil-palazz tagħna f'Ruma, kont nosserva l-istilel u nippjana kull mossa għall-futur tiegħi, bħal plejer taċ-ċess li jipprevedi diversi mossi minn qabel. Il-ħitan ta' l-irħam tar-residenza tagħna kienu bħal ħabs tad-deheb. Is-servi Rumani kienu jittrattawni b'rispett artifiċjali, iżda l-ħarsiet tagħhom kienu jikxfu x'kienu jaħsbu dwar neputija li żżewġet l-istess tiju tagħha. Kont nibilgħa l-umiljazzjoni bil-grazzja li tgħallimt fil-palazz tan-nannu tiegħi. Filippu ma kienx raġel krudili, iżda l-indifferenza tiegħu kienet taqta' iktar minn kull xafra. L-ikliet tagħna kienu mmarkati minn silenzji bla tmiem, miksura biss mit-titqib tal-iskieken u l-imgħaref tal-fidda fuq il-porċellana fina. Kull mument saħħaħ iċ-ċertezza tiegħi li dak iż-żwieġ kien biss turġien ieħor li kelli nitla' fuqu. Fost il-kurituri mżejna b'affreski li jirrakkontaw stejjer ta' allat u eroj, kont inħares lejn l-ambizzjonijiet tiegħi stess. Il-messaġġiera li kienu jaslu ma kinux iġibu biss ittri, iżda wkoll informazzjoni prezzjuża dwar l-Imperu, dwar il-familja tiegħi, u dwar il-bidliet fil-poter li kienu qed jidhru fuq l-orizzont politiku. Kien waqt bankett b'ġieħ l-ambaxxaturi tas-Sirja li rajt lil Erodi Antipa għall-ewwel darba. Il-ħarsa tiegħu qabżet mal-ħarsa tiegħi għal mument qasir wisq biex in-nies l-oħra jinnotaw, iżda twil biżżejjed biex nirrikonoxxi fih l-istess ġuħ għall-poter li kien qed jaħarquni minn ġewwa. F'dik il-kamra mimlija tat-tsibit u tbissim diplomatiċi, bdejt nippjana t-triq għal-libertà tiegħi. Il-prezz tal-ambizzjoni dejjem ikun għoli, iżda jien kont lesta nħallsu. Kull lejl ma' Filippu saħħaħ ir-riżoluzzjoni tiegħi. Kull filgħodu waħdi sieħeb id-determinazzjoni tiegħi. Jien ma kontx se nkun biss prinċipessa oħra Erodjana maqbuda fi żwieġ ta' konvenjenza. Id-destin tiegħi kellu jkun differenti. Kellu jkun grandjuż. U biex nilħqu, kelli nagħmel għażliet li saħansitra kienu se jissorprendu lil dawk li kienu jafu sewwa l-intriċċi tad-dinastija tagħna. Id-deċiżjoni li nħalli lil Filippu ma ttieħditx f'mument ta' passjoni jew dgħufija. Ġiet ikkalkulata bl-istess preċiżjoni li biha arkitett jibni palazz. Erodi Antipa kien it-tetrarka tal-Galilija u l-Pereja, raġel li l-poter u l-influwenza tiegħu kienu ferm iktar b'saħħithom minn dawk tal-ewwel raġel tiegħi. Is-soċjetà Lhudija tħarret bl-iskandlu meta abbandunajt lil Filippu biex niżżewweġ lil ħuh. Il-liġijiet ta' Mos ġew moqlija kontrina bħal xwabel, iżda kont diġà tgħallimt li l-poter għandu l-liġijiet tiegħu stess. Is-susuri ta' ċanfir kienu bħal mużika għal widnejja, għax fl-aħħar mill-aħħar, biss dawk li jqajmu reazzjonijiet qawwija verament jiġu mfakkra. Fil-palazz il-ġdid tiegħi, kull filgħodu ġab miegħu l-konferma li l-għażla tiegħi kienet waħda ġusta. Antipa kien raġel ta' azzjoni, mhux studjuż iżolat bħal Filippu. Taħt it-tmexxija tiegħu, bliet inbnew, alleanzi ġew iffurmati, u l-poter kien jiġi kkonsolidat bħal ramel imsieħ fl-irħam. Il-ġojjelli li kienu jżejnu għonqi ma kinux iktar simboli ta' żwieġ ta' konvenjenza, iżda emblem ta' sħubija bbażata fuq ambizzjoni reċiproka. Antipa rrikonoxxa fija mhux biss mara, iżda strateġista. F'iljiet fejn konna nippjanaw il-mossi politiċi li kellna nagħmlu, kont inħoss it-togħma ħelwa tal-influwenza vera. Il-prezz tal-asċensjoni tħallas bil-munita tad-disprezz popolari. Is-saċerdoti kienu jevitawna, il-Fariżej kien jistu l-korla tagħhom, u n-nies komuni kienu jxandru xi ħaġa kull darba li ngħaddu. Iżda kont tgħallimt minn ċkuniti li l-poter veru ma jiddependix mill-approvazzjoni tal-majses. Kien aħjar li tkun imbeżża' milli maħbub. L-għaqda tagħna xxokkjat lill-Ġudea, iżda saħħet il-pożizzjoni politika tagħna. Kull kritika biss issolidifikat id-determinazzjoni tagħna. Kull ħarsa ta' ċanfir rabtitna iktar ma' xulxin. Konna bħal żewġ serpijiet intreċati, lesti biex nattakkaw lil kull min jisogra jhedded il-pożizzjoni tagħna. Kien f'dan il-mument ta' trijonf apparenti li raġel liebes ġrud ta' kamla ħareġ mid-deżert biex jisfida kollox li konna bnejna. Ġwanni l-Battista, bil-leħen tiegħu donnu sajjetta u kliemu qisu xfafar, osa jistaqsi l-leġittimità taż-żwieġ tagħna. Ma kienx jaf, iżda kien għadu kemm iffirma s-sentenza tiegħu stess għall-mewt. Profeta tad-deżert ħa rridni biex jiġġudika prinċipessa Erodjana. Ġwanni l-Battista, bil-leħja mħabbla tiegħu u l-ilbies tal-ġlud tal-kamla, kien jiġbed il-folol biss biex jimmilitani pubblikament. Il-kliem tiegħu kontra ż-żwieġ tiegħi ma' Antipa kienu bħal velenu mxerred f'għejun pubbliċi, jikkontamina kollox li kont ksibt. In-nies kienu jsegwuh bħalma n-naħal jattira lejn id-dawl tal-fjamma. Il-predikazzjonijiet tiegħu mal-madwar tax-Xmara Ġordan kienu jiġbdu mhux biss lill-foqra u d-disprati, iżda wkoll lil nies influwenti mis-soċjetà. Kull darba li kien jiddikjara l-leġittimità tal-għaqda tiegħi ma' Antipa, kont inħoss l-art politika, li kont ppavimentajt b'tant bir-reqqa, titriegħed taħt saqajja. F'laqgħat ma' nobbli u uffiċjali Rumani, kont nintebaħ bil-ħarsiet mixgħula, it-tbissim moħbi, il-konversazzjonijiet li jieqfu meta nersaq. L-influwenza ta' Ġwanni kibret bħal dell fuq is-saltna tiegħi. Ma kienx biss iblah mid-deżert, kien theddida vera għall-poter tiegħi. Fil-lili bla rqad, kont nimxi fost il-kurituri tal-palazz, il-passi tiegħi jixxandru mal-irħam kiesaħ. Il-kliem ta' Ġwanni l-Battista kienu jħaddmuni bħall-ispirti, Mhux leċitu għalik li jkollok il-mara ta' ħuk. Kif seta' jissogra jistaqsi d-deċiżjonijiet tiegħi? Kif seta' jiddubita lil dixxendenti ta' Erodi l-Kbir? Antipa kien joqgħod lura milli jiskot lil Ġwanni. Il-biża' mir-reazzjoni tan-nies kien jafġu u juri daw fija li kien qed ixxejjirni bl-għadab. Huwa ma kienx jifhem li kull ġurnata li konna nħallu lil dak il-profeta jkompli bl-akkużi tiegħu, l-awtorità tagħna kienet qed tiddeterjora bħal karta maħruqa fix-xemx. Il-mibegħda kibret fija bħas-serp velenuż. Ma kinitx biss dwar il-kliem ta' Ġwanni, iżda dwar kollox li kont sagrifikajt biex nasal fejn kont. Kull umiljazzjoni li belgħajt, kull kompromess li għamilt, kull rabta li qtajt. Ma kontx se nħalli profeta jerix l-imperu li bnejt b'tant għaqal. Waqt li kont inħares lejn il-belt mill-gallarija tal-palazz, bdejt infassal il-pjan tiegħi. Ġwanni l-Battista kien għamel l-iżball fatali li jibdini l-għadu tiegħu. Hu kien se jitgħallem, bħalma tgħallmu dawk kollha li sfidawni, li l-poter veru ma joqgħodx fil-kliem ispirat jew fil-folol imħeġġa. Il-poter veru jinsab fil-kapaċità li tiskot l-għedewwa tiegħek b'mod permanenti. L-arrest ta' Ġwanni l-Battista fil-ħabsijiet tal-palazz kien biss l-ewwel pass, anki minn wara l-ħitan ħoxnin tal-ġebel, l-influwenza tiegħu kompliet tinfirex bħal nirien li ma tistax tikkontrolla. Is-segwaċi tiegħu żdiedu, u l-kliem tiegħu kontrija kiseb saħħa ikbar permezz tal-martirju tiegħu. Kull filgħodu, meta nqum, kont naf li taħt il-kmamar lussużi tiegħi kien hemm ir-raġel li kien jhedded li jeqred kollox li kont ksibt. Il-ktajjen li kienu jorbtuh ma kinux biżżejjed biex jikkalmaw l-għadab tiegħi. L-eżistenza tiegħu stess kienet għajb għall-poter tiegħi, tfakkira kostanti li kien hemm xi ħadd li ma stajtx nibgħat taħt ir-riedni tiegħi. Ir-rapporti tal-gwardjani kienu jgħidu li anke waqt li kien magħluq fil-ħabs, Ġwanni baqa' jżomm id-dinjità tiegħu intatta. Ma qatt ma talab ħniena, u lanqas ma ċeda quddiem it-theddid. Is-saħħa morali tiegħu biss kienet tkompli tkabbar ix-xewqa tiegħi li narah meqrud. Raġel li ma jibżax mill-mewt huwa aktar perikoluż minn armata sħiħa. Antipa kien iżur il-priġunier minn żmien għal żmien affaxxinat bil-kliem tiegħu. Dan kien iżid ir-rabja tiegħi. Kif seta' r-raġel tiegħi jagħti widen lil bniedem li pubblikament kien qed jikkundanna lilna? L-eżitazzjoni ta' Antipa biex joqtol lil Ġwanni kienet tidher bħala dgħufija u bdejt nistaqsi jekk kienx verament kapaċi jmexxi. Fiċ-ċelebrazzjonijiet tal-bankwett meta l-inbid kien jinxtered u d-daħk kien ixxandar mas-swali, kont inħoss il-piż tal-preżenza ta' Ġwanni fil-ħabsijiet. Kien bħalikieku kull mument ta' ferħ kien imtappan bil-kuxjenza li xi metri 'l isfel kien hemm ir-raġel li kellu l-awdizzjoni li jħeġġi sfida lill-awtorità tiegħi. Il-poplu baqa' jġemgħa ma' bieb il-palazz jitlob għall-ħelsien tal-profeta tagħhom. Il-vuċijiet tagħhom kienu jitilgħu bħal mewġa dejjem tikber, theddida li tfur kollox li bnejt. Kull jum li Ġwanni baqa' ħaj kien jum fejn il-poter tiegħi kien jonqos u l-influwenza tiegħi kienet titnaqqar bħalma l-metall jintilef bix-xita mielħa. Is-soluzzjoni kellha tkun definittiva u irriversibbli. Ma kienx biżżejjed li jinżamm maqful jew eżiljat. Sakemm Ġwanni kien jgħix, il-kliem tiegħu kien se jibqa' jdgħajjef il-pedamenti tar-Renju tiegħi. Is-skiet tiegħu ma setax ikun temporanju, kien jeħtieġ li jkun etern. U għal dan, kont diġà qed nippjana moħħok mossa li kienet se tuża d-dgħufija stess ta' Antipa kontrih. It-tifla tiegħi, Salome, kienet bħal werqa mbierka f'art fertili, sabiħa, żagħżugħa u b'innokenza perikoluża. Għajnejha għadhom ma kinux raw id-dlam tat-tradiment, u ruħha baqgħet intatta mill-imbarazz tal-poter. Kienet l-għodda perfetta biex nwettaq il-vendetta tiegħi kontra Ġwanni l-Battista. Il-festa ta' għeluq is-snin ta' Antipa kienet qed toqrob, u magħha l-opportunità tiegħi. Għal ġimgħat, ħejjejt lil salon bħalma artiġjan jifforma xogħol tiegħu stess. Għallimtha tiżfen b'mod li kull mossa tkun wegħda moħbija, kull ġest jkun tentazzjoni irresistibbli. It-tifla tiegħi kienet se ssir l-arma li lanqas Antipa ma kien jista' jirreżisti. Fil-lejla tal-bankwett, l-arja kienet tqal bil-fwejjaħ tal-inċens u l-aspettattiva. L-istedinati, miksura mill-inbid u l-ġuħ għall-poter, ma ndunawx li kienu sempliċi pedini fil-logħba tal-imperu tiegħi. Id-daħk u l-kliem tagħhom kienu biss il-preludju ta' drama li kont ippjanajt b'mod metikoluż. Meta Salome daħlet fis-sala, is-skiet niżel bħal mantell fuq il-mistednin. Iż-żifna tagħha bdiet kwieta bħar-riħ tal-għodu u kibret fl-intensità bħalma tagħmel maltempata fid-deżert. Kull mossa kienet kalkolata biex tiftaħar, kull ġest maħsub biex iqajjem taħlita fatali ta' xewqa u imprudenzi fil-qalb ta' Antipa. Il-mument kruċjali wasal meta r-raġel tiegħi, imħawwad mill-inbid u s-senswalità taż-żifna, għamel il-wegħda tiegħu bla ħsieb. Itlob lili kull ħaġa, anki nofs is-saltna tiegħi. Il-kliem ħareġ minn xufftejh bħal għasafar li ma jistgħux jerġgħu lura lejn il-bejta tagħhom. Kien il-mument li kont ilni nistenna, il-ħin preċiż fejn il-vendetta tiegħi kienet se ssir realtà. Wara l-purtieri tas-sala, fissirt fil-widna ta' binti l-kliem li kien se jissiġilla d-destin ta' Ġwanni l-Battista. Salom, innoċenti fiż-żgħożija tagħha, ma setgħetx tifhem għal kollox il-piż ta' dak li kienet qed titlob, ir-ras tal-profeta fuq platt tal-fidda. Għaliha, kien sempliċement ħsieb ta' ommha. Għalija, kien il-konklużjoni ta' sinfonija ta' vendetta li kont ippjanajt għal żmien twil. Il-wiċċ ta' Antipa sfar meta sama' t-talba, imma kien tard wisq. Kien diġà ta kelmtu quddiem l-istedinati importanti tar-Renju. Jirritorna lura minn kelmtu kien ikun sinjal ta' dgħufija, xi ħaġa li l-ebda mexxej ma jista' jaffordja li juri. Id-destin ta' Ġwanni l-Battista kien issiġillat u r-rebħa tiegħi kienet issa viċin ħafna li mmissha. Meta l-Kap tal-Gwardjani niżel fil-ħabsijiet dik il-lejla, is-skiet fil-palazz kien assolut. L-arja kienet tqal bil-gravità tal-mument li kien se jasal. Fil-kmamar tiegħi stennejt b'tazza nbid f'idejja u bdejt inħoss fit-togħma ta' vendetta li kont ilni naħseb fiha. Il-ħoss tax-xabla taqta' l-arja kien segwit minn skiet saħansitra iktar profond. Fi ftit mumenti, dak li kien ilni nistenna kien se jitnaqqas għal tifkira mimlija demm. Il-platt tal-fidda li kien se jġorr rasu kien diġà lest, trofew makabru tar-rebħa tiegħi fuq min kien ipprova jeqridni. Meta r-ras ta' Ġwanni ġiet ippreżentata quddiem l-istedinati, rajt f'għajnejn Salom tixrid ta' orrur li qatt ma kien se jintesew. Binti, l-istrument tiegħi f'din il-plot ħażina, finalment fehmet il-piż ta' dak li konna għamilna. L-istqarrija fis-silenzju tagħha laqtet ruħi b'iktar preċiżjoni minn kull xabla. Ir-ras ta' Ġwanni, anke fil-mewt, baqgħet żżomm serenità li tħawwadni. Għajnejh, għadhom miftuħa, dehru bħal donnhom qed jaraw fija taħlita ta' ħniena u ġudizzju li kien se jittieni fija għal kull lejl li ġej. Ir-rebħa li ħsibt li kienet se tkun ħelwa ħaditli t-togħma taċ-ċener. L-istedinati tal-bankwett telqu fi skiet mistħi, u ħallew warajhom biss il-ħoss tal-passi mgħaġġlin tagħhom. Is-sala, li qabel kienet mimlija mużika u daħk, issa dehret bħal qabar. L-inbid fit-tazza tiegħi sar demm quddiem għajnejja, u kull tarqida kienet qed taqbad bħal velenu fi griżmejja. Dik il-lejla, waqt li l-palazz raqad, mxejt fil-kuridur bħalma tagħmel del tħawwad. Is-skiet li tant xtaqt mingħand Ġwanni issa kien qed jgħajjat f'widnejja. In-nuqqas tiegħu kellu preżenza iktar qawwija milli kellu leħnu qatt. Kull kantuniera mudlama dehret li kienet taħbi l-ħarsa akkużatorja tiegħu. Il-prezz tal-vendetta nstab li kien ħafna ogħla milli kont kkalkulajt. Il-mewt ta' Ġwanni ma ġabitx il-paċi li kont nittama. Għall-kuntrarju, ħawlet f'qalbi żerriegħa ta' tħassib li kibret maż-żmien u li bidlet ir-rebħa tiegħi f'tajjen inviżibbli li kienu se jiġbdu lil ħajti lejn destin li kont għadni ma nistax narah. Il-mewt ta' Ġwanni l-Battista ma waqqfitx il-kliem tiegħu kif kont ippjanajt. Għall-kuntrarju, il-profeziji tiegħu kisbu saħħa saħansitra akbar wara l-eżekuzzjoni tiegħu. Id-demm tal-profeta żeba' mhux biss l-irħam tal-palazz iżda wkoll ir-reputazzjoni tad-dinastija tagħna b'mod li l-ebda poter ma seta' jaħżel. Il-ħsejjes fil-kurituri tal-poter bdew jinbidlu fit-ton. L-istess qarrejja li qabel kienu jinżlu għarkupptejhom quddiemi issa bilkemm kienu jaħbu tbissimhom ta' disprezz. Ruma kienet qed tosserva kull pass tagħna b'għajnejn dejjem iktar kritiċi, u kont nista' nħoss l-art politika tirtod taħt saqajja bħalma jseħħ qabel il-kewkba ta' terremot. Antipa, żewġi u sieħbi fl-ambizzjoni, beda juri sinjali ta' dgħufija li qabel ma kontx indunajt bihom. Id-deċiżjonijiet politiċi tiegħu saru aktar indeċiżi, u l-alleanzi tiegħu bdew jitfarrku. Ir-raġel li kont għażilt għall-qawwa tiegħu issa deher jitnaqqas quddiem għajnejja. L-aħbar tal-axxensjoni ta' Kaligula fit-tron imperjali f'Ruma ġabet magħha riħ ta' bidla li ma kontx lesta li niffaċċja. L-għedewwa tagħna, li għal żmien twil kienu qed jistennew il-mument tagħhom, bdew jinnutaw ċans għal intriċċi dejjem aktar elaborati kontra tagħna. Il-ħitan tal-palazz li darba kienu dehru sodi issa dehru rqaq daqs karta. Il-mossa finali waslet b'ħeffa li ħallietni bla nifs. L-akkużi kontra Antipa waslu Ruma bħal vleġeġ preċiżi, u l-Imperatur, mingħajr ma qagħad jaħsibha darbtejn, iddikjara l-eżilju tagħna. Il-poter kollu li bnejt, kull alleanza li forġejt, kull sagrifiċċju li għamilt inqered bħal kastell tar-ramel quddiem il-mewġ. Aħna ġejna mibgħuta għal Lugdunum, fil-Gallja, post daqshekk imbiegħed minn Ġerusalemm daqskemm hu l-art mill-ġenna. Il-palazz li darba kont nagħmel parti minnu kien issa mibdul b'residenza modesta, il-qaddejja tagħna ġew sostitwiti minn gwardjani li kienu jidhru iktar bħala ħabsin. Il-waqgħa kienet mgħaġġla daqskemm kienet l-axensjoni tiegħi. Fil-lejliet kesħin tal-eżilju, meta r-riħ kien jaqbad minn ġo twieqi dojoq ta' darna l-ġdida, kont ngħaddi f'moħħi kull deċiżjoni li kont għamilt, kull pass li ħadt fil-logħba tal-poter. Il-wiċċ ta' Ġwanni l-Battista baqa' jżurli fil-ħolm, mhux aktar bħala theddida, iżda bħala tfakkira kostanti tal-prezz li wieħed iħallas għall-arroganza tal-poter. Fis-silenzju tal-eżilju, kull mument sar mera li kienet tirrifletti l-għażliet tiegħi. Il-poter li tant xtaqt inħares inbidel f'tifkira morra, bħal frott li jitħassar qabel ma jiġbor. Il-ħitan tad-dar tagħna f'Lugdunum kienu jgħassu s-sod ta' reġina waqgħet, prinċipessa Erodjana mnaqqsa għal xejn aktar minn priġuniera tal-ambizzjoni tagħha stess. Salom, binti, qatt ma reġgħet iżżifen. Għajnejha tilfu l-leħħa ta' Żgħożija wara dik il-lejla fatali u r-relazzjoni tagħna saret abbiss impossibbli li tgħaddi minnu. Hija żżewġet u telqet 'il bogħod u ħallietni biss bil-piż qawwi tal-għarfien li kont użajt lil binti stess bħala għodda ta' vendetta. L-aħbarijiet li waslu mil-Lhudija kienu bħal melħ fuq feriti miftuħa. Moviment ġdid kien qed jikber, ispirat mit-tagħlim ta' wieħed Nażari li Ġwanni l-Battista kien ħabbar. Kull rapport kien konferma ta' uġigħ li kont qtilt lill-profeta biss biex nara l-profeziji tiegħu jsiru iktar qawwija. Antipa, ir-raġel li għalih kont abbandunajt kollox, beda jnin fil-ħabs tal-eżilju bħal pjanta mingħajr xemx. Ir-relazzjoni tagħna, qabel imsaħħa mill-ambizzjoni reċiproka, inbidlet f'ħabs ta' akkużi siekta. Kull ħarsa bejnietna kienet tagħfas il-piż tal-għażliet żbaljati tagħna, u kull kelma li ma ntqaletx kienet akkuża waħedha. Fil-lejliet bla tmiem, meta l-irqad kien jitlaq minni, kont nittawwal fil-kmamar vojta tad-dar tagħna fl-eżilju. Il-lussu li darba kien idur bija issa kien mibdul b'sempliċità li kienet tiddieħaq bil-pretensjonijiet antiki tiegħi. L-ispelli ma baqgħux jirriflettu s-sura ta' reġina, iżda dik ta' mara li kienet maħruqa mir-rimors. Il-poter għandu l-fwieħa tiegħu, dejjem kont naf dan. Iżda qatt ma bsart li din il-fwieħa tista' tinbidel f'velenu daqshekk fatali. Kull kisba li ksibt, kull rebħa li ħadt pjaċir biha, kull mument ta' trijonf ħarġu vojta u bla sinifikat quddiem il-kobor tal-waqgħa tiegħi. Fil-għabex ta' ħajti, issa nifhem li l-veru poter ma jinsabx fil-kuruni li nilbsu jew fit-troni li nippossedu. Huwa jinsab fil-kapaċità li ngħixu bil-konsegwenzi tal-għażliet tagħna. U jien, Herodja, li darba kont niggverna b'id tal-ħadid, tgħallimt b'mod iebes li ċerti rebħiet huma agħar minn telfiet. Il-poter li tant ħlomt bih inbidel fil-ħabs tiegħi stess. Kull pass li ħadt fid-direzzjoni tat-tron kien, fil-fatt, pass lejn l-abbiss li issa qed jiekolni minn ġewwa. Ir-ras ta' Ġwanni l-Battista fuq platt tal-fidda ma kinitx biss simbolu tal-vendetta tiegħi, iżda l-marka tad-distruzzjoni tiegħi stess. Il-kliem tiegħu, li tant kien jippersegwitani meta kien ħaj, issa huma ħsejjes kostanti fil-kuxjenza tiegħi, ifakkru b'mod permanenti li l-prezz tal-ambizzjoni bla xkiel huwa solitudni eterna. L-istorja tiegħi għandha sservi bħala twissija għal dawk li jaħsbu li l-poter u l-kobor huma l-istess ħaġa. Il-veru wirt li nħalli warajja mhuwiex fil-palazzi li gvernajt jew fl-alleanzi li bnejt, iżda f'feriti li l-għażliet tiegħi ħallew fl-istorja. Ħa tkun in-narrattiva tiegħi tfakkira li l-poter, bħal ħajjitna, huwa tranżitorju u li l-azzjonijiet tagħna jkomplu jagħmlu ħoss ħafna wara li nħallu din id-dinja. Sakemm nerġgħu niltaqgħu.